um, a dyn ni wedi curo'r uh, y liec. Um, oedd hi'n gem anodd, ond uh, nathon ni ddigon do. Do, fath o dwi'n dweud bob wsos, ti'n gwybod, gan yn y uh, front four ni'n mynd ymlaen, ti'n gwybod, arc set pieces, da ni'n ni deadly. A oedden ni'n gwybod heddiw, to, mae yna lot o hogia junction, hogia ifanc dyn nhw, um, yn gorfod stepio fewn achos mae lot o hogia tîm gyntaf di, coll, uh, di, di gadael ac oedden nhw'n colli gymaint o gêm. So, falle, felly, um, to, chwarae teg iddyn nhw, oedden nhw'n, oedden nhw'n, to, nhw'n Nath nhw cadw ni yn y gêm first half, um, talu gol da ni wedi sgorio eto to, ar diwrnod arall, so ni wedi gallu cael pedwar neu bimp, ond to, i ddod i fama cael bach, a mae tîm fath Airbus a Denby, maen nhw wedi cael dros yma blwyddyn yma, felly mae'n dangos faint o tuff maen nhw'n gallu, neud, uh, gallu chwarae yn erbyn y, y tîm da. Felly, um, todd rhaid ni fod o'n gad heddiw, achos oedden ni'n gwybod nhw'n mynd eista fewn, a wedyn un pel dros top, ond um, efo'r cael mor fach, ond y pel dros top, oedd jyst mynd syth drwy i rambo bob munud, ond um, Na, oedd o'n i'n dweud, o'n efo ffrind fo gan ni a set pieces. To, os gan ni un o ddau o set pieces bob gem, ac efo peli dros top, da ni'n neud gan ni, da ni gyro rhyw gem. Oedd, um, nath Rambo, oedd hwnna'n idach oedd y tactic yno, Rambo yn galw bel, a um, pwmpio drosodd yn syth. Fysa chdi gytuno fyna, oedd hynna rhywbeth oedd chi siarad am? Ia, cos, um, ti'n misio gadael ei tîm o setlo, yn redig um, t'o' dim disrespect i Junction t'o' ma' nhw'n gwylod y gynghrair a dyn nhw'n chwara llawer o yy chwara o flaen llawer o o bobl ac efo gymaint o cofis yma hefyd wedi cymryd drosodd um, oedd yn ei dydd nhw codi gem nhw hefyd felly um, na fatha o'n i deud um, da ni'n y mesaj oedd o'n deud yna to, o'r diwedd da ni, da ni yna achos um, to, fan, fanna, ma, da ni'n gwybod lle mae Cynarfon i fod ers blynyddoedd fan yn uh, Uwch Ynoedd Cymru ac um, i gael y newyddion lle oedd, uh, oedd bob dim dim yn gret off y cae. So oedd yn just teimlo fan o lot o pwysau wedi dod off ys, ysgwydda ni gyd. A i meddwl pobl yn dweud yn o, ie, mae yna pressure yn ni wan i, i, i fynd ymlaen a curo o'r lig. So oedd ni'n mynd gweld pressure achos gan ni, fath oedd yn dweud, gan ni ddigon o chwaraewyr yn y change room a dim just y start 11 ond y garfan i gyd i, i fynd ymlaen a curo rhyw gem. A faint o bwys dod i? Oedden ni'n gwybod bod yna um, bod yna dipyn o grwd yn dod o o Gaernarfon heddiw, ond faint o bwys oedd hi gweld cymaint yma o, o uh, melyn y gwyrdd? Dim, mae'n gret, oedd y bach rhyfedd rili, really, achos um, bo tro oedden ni'n sgorio, oedd chi'n edrych o gwmpa, oedd yna rhywun bo man yn y cae yn clapio, os yma'n feddwl, to cynygwyr Cynarfon. Felly, um, oedden ni wedi cymryd drosodd o'r lle heddiw, a fath oedd yn dweud bob wythnos, dim ots lle, da ni'n chwarae gema adra yn yr ofal neu lawr yn cael Caer Sos os bytha. neu lawr lôn yma fatha junction yn ganol wsos. So, chwarae teg, mae'r cefnogwyr yn rhoi di amser i fyny a dod i cefnogi ni, which um, da ni yn gwerthfawrogi yn fawr. Ges i fraint o mynd i'r dressing room gyna ar ôl y gem. Gwyddoch chi canu can do? Do. Be oedd hwnna? Gwyddi am ffol.
Ond be oedd hwnna da? Um, y can Free From Desire, da, da ni wedi bod yn just neud can am brisi efo faint o, faint o la, di ofyn i ffrind. Yeah. So yn lle kind of actual car, da ni kind of breezes on fire, wedyn da ni just yn dynet yn diwedd. Nathon ni, um, nathon ni chwarae fo tro gynta ar ôl y gem rythyn, achos oedden ni'n meddwl hwnna oedd yeah. di wneud i ni tio, y step ymlaen i, yeah, sure. i gael y uh, promotion lle. Ond um, ar ôl, ar ôl hynno, gwybod ni yn champions, um, o rai mi chwarae'r can gynta, a dwi'n meddwl hwnna fydd y can gynta fydd ar y neb, so pan gawn ni'r gwpan yn y Bingreswyd. Ac uh, mae'n rhaid gael amdano chdi, Eneth? Os oes can oes. Oes, dwi'n siŵr. O, dwi'n siŵr bod o'n ofal. Rhaid chdi, rhaid chdi canio na i fi. O, gyda ni'n neud y fyma wan, Dew. Ar ôl dydda gyda, ia? Ia, ia.
Oce, so, sôn am Ebus wan. Um, da ni wedi siarad yn um, disadwn am faint ti'n edrych ymlaen. Um, ond ti'n tywed, da ni wedi cael um, yw celebration bach yno, fydd i'n neis gael y gwpan um, o laen, dwi'n meddwl fyna dipyn o cofis yna hito fi. Bydd fydd yna, a nos Wener hefyd, achos okay. um, Oedd bach o ryfedd hynna, oedden ni'n oedden ni'n dathlu fanna a wedyn ti'n cael chdi'n fod trwffi. Yeah. Felly oedd o'n teimlo fan rhywbeth yn missing, which obviously yeah. trwffi oedd felly um, na, da ni'n edrych ymlaen yn diebus achos um, ton, nith, nith o nith o wbeth iddyn ni gael edrych ymlaen i season yeah. nesaf hefyd, cos mae lot o ceia yn 3G. Yeah. Felly um, fydd o'n fydd o'n good practice mewn ffordd hefyd, ond da ni'n mynd yna gwybod da ni'n wedi curo yr lig a just troi fyny a um, ddim yn gwneud y pethau iawn. So, da ni'n mynd yna, curo'r gem, Um, mae Erds o fewn a dewch di colli gêm um, fel rheolwr, sori. Felly, um, da ni, mae'r ogau i gyd, ta, fatha hyn o fyd oedden ni dweud um, beat and run tan diwedd season a da ni'n mynd yna am clean sheet arall fyd achos da ni'n gyda ni gyda tri clean sheets ar y Dwi'n siŵr, ie. Ia, tri, ia. Rydyn Carsos a heno, ia. Felly, um, sa'n neis cael gorffen efo clean sheet a win efo na wedyn cael codi gwpan o fan y cofis i gyd ac pobl eglwys.